ni'n dechrau fan hyn yn y gegin gyda Lisa. Nawr, ti'n sôn brechdan, ond nid, nid brechdan cyffredin yw hwn, efe Lisa? Na, ni'n mynd i ddod i lot o flaseiddiau hyfryd gyda'i gilydd, ac i ddechrau gyda, mae pob brechdan da yn gorfod dechrau gyda bara da. Mm -hmm. Felly, fi wedi dewis un o'r er, er, well, torth panini bach yma fan hyn, a fi wedi agor e lan, a chi'n gallu gweld, mae digon o, o dwlle yn hwn. A beth sy'n neis am ti hwnna yw, mae'n ymstigno... Suddo. Ie signal ie. A'r ie yr cyfan. So fi jyst torri rheina yn hanner a beth dwi myn' i neud yym 'dyn ni ddim yn defnyddio menyn ni myn' i ddod i bach o olew ar y lewydd fan 'yn ne' yym olew blodau'r haul fi'n credu. Beth yw hwnna beth yw wnna'n neud Elisa? Mae e jyst yn neu- yym wel gei di weld nawr beth dwi myn' i neud yw gosod hwn nawr oce a fi moyn cwpwl falle o yym hade chilli falle jyst i rhoi bach o gic iddo fe. Hmm. A be' fi 'di gwresogi hwn gyda bach o olew a fi jyst myn' i roi rhein ben i waered miwn i fan 'na. tosto nhw fel bod nhw'n cynhesu trwyddo a wedyn mae'n dod, ma, bydd e'n yn, yn crwst ar y tu fas, bydd y tu fewn wedi coginio, wedi meddalu, wedi, wedi rhyw fath o lliwio tymed bach. A ti'n mynd i gael lein neis na dweud? Ie, na pan fi'n gwasgu nhw fel hyn i gael yr, yr, yr llinellau bach na. Fe chi'n meddwl bod, dim ond rhyw fath o um, ridges bach bach sy, ond mae'n ddigon weithiau i greu siap ar y cig ac ar y bara. A wedyn mlaen at y stecen, a meddwl i chi pa fath o stecen chi moyn, gore fwyaf gyd chi'n anfo, yn ala Gorau gyd fydd y stêc i fod yn hollol onest. Yym fillet sydd gyda fi fan hyn yym chi'n gallu defnyddio, o'n i 'di meddwl falle defnyddio'r Ang- a- a- yr Aberdeen Angus gan bod y yr gêm yy o'r Afon fory ie. ond fi 'di mynd am yr un fillet a fi 'di 'i orchuddio fe mewn bach o olew a phupur fel bod e yn jyst yn... Ma' rai' fi weud fi'n dwli ar steak and fillet. Yn hoff un yw e ond mae yn gallu bod yn ddrud yndyw e? Odi.

Fe na cilled trwyddyn nhw fel hyn i dorri nhw yn llai o faint. Ac fi wedi defnyddio okay. rhai mowr agored yma, a fi'n mynd i ddodi ar hynna mewn fyna nawr, a'i gwasgu nhw lawr to. Uh, gewn ni check bach ar y bara, a ti'n gallu gweld fel mae hwnna wedi lliwio. Yeah. Okay, so dyn ni'n rhennau i ffwrdd a'i gosod nhw fyna. Geith y stegen i fe mewn, to mewn i, a chi'n clywed e yn... Sizzle na. Sizzle. Mae'r pan yn dwy'n. Pidwch a dod i stegen mewn i pan o'r. Achos mae, mae, mae just, just, dyw e ddim yn gweithio, dyw e ddim yn ffrio, mae jyst yn eistedd fyna yn gwristogi a does dim byd yn digwydd. Felly... A mae wastraff amser.
Wastraff amser, a dyw'r stick yn dda, yn dda ar y diwedd. Felly, yr madarch yn mynd mewn, yr stick yn mynd mewn, a peidiwch a symud nhw'n bwyty. Achos os, os oes gyda chi'r llinellau yma fel hyn, chi moyn iddyn nhw i stico, oh. a wrth byddai'n coginio, wedyn mae'n dod i ffwrdd. Os chi'n cadw symud e, Chi'n myn' i i o- chi... Reit. ...jyst yn myn' i amharu ar y llinelle a'r yym cy- y cyfan... Llinelle ti'n mynd yn anghywir.
Ie fi wastad yn symud e am biti 'lly. Wel dwi'n licio pigo fe fyny i weld os ydi'n dechra... Ie ie ie. ...m- brownio. Ie na jyst gad n'w fod. Oce. Be' sy'n digwydd yw mae fel cwcan y pice ar y man ma' nw'n yn yn yn yy coginio o'r gwilod lle ma'r gwres t'o' wrth bod e'n myn' i'r canol pry' 'yn ni'n troi n'w drosto a ni'n ail adrodd y broses. Os chi moyn n'w 'di neud yn dda os chi moyn chi myn' i droi n'w n- n- sawl gwaith fi'n myn' i gwcan rein tan bo' n'w

Blas, be fi ti'n... Y cymhareth. Yy dwi'n tueddu fod yn well done. O, typical.
Ond ond mae'n, t'o', medium yn iawn. Tynnu'r blas i gyd mas ono fe. Alun. So fi myn' i droi y madarch nawr a yy fi 'di dod i winwns miwn hefyd... Hmm. ...gyda bach fwy o olew a beth sy gyda fi fan hyn nawr yw bach o yy Lea and Perrins yr Worcester sauce yym ma' bach o tongue twister ar teledu bach o tabasco os 'ych chi'n lico bach o gic 'to miwn yn hwnna. A beth dwi'n mynd i wneud yw just gosod peth o hwnna. Dwi'n mynd i droi y stick yn gynta. So, newn ni droi e fel yna nawr. O, chi'n gallu gweld... O! Fel yna, oce? Ma' hwn jyst yn rhoi bach o flas ar ben y stick and byddwn ni tymyd bach ar ben yr madarch fyna a phopeth hefyd. A wedyn um, mater o aros, ond mae eisiau rhyw fath o dressing arno ni. Felly, mewn fan hyn, fi jyst yn mynd i fynd, sy'n rhaid prynu dressing, bach o mayonnaise, dwch chi'n ei mayonnaise eich hunan os chi'n rili really moyn, um, Bach o fwstard Dijon fan hyn, ond neith unrhyw fwstard eto. Dijon. I fod yn hollol onest. Yym, os chi'n lico bach o cic 'to. Ma' lot o gic yn 'wn, Lisa, a'r trydydd waith ti 'di roi tabasco mewn. Fi 'di cadw rhai chi yn weddol, oce? A wedyn 'to, ni myn' i fynd â tamed o'r yr Lea & Perrine fan 'na, a ni myn' i ddodi hwn nawr fel haenen ar y bara. Oce. Oce, mae'n myn' miwn y twlle bach 'na fel chi'n 'llu gweld, oce? Wedyn bach o letys, yy unrhyw letys, a ma' rhein, fi'n credu 'na bach o snap, bach o crunch. Bach o crunch. A dyw hwn ddim yn cymryd gormod o amser Lisa. Na. T'mod so popeth 'da ti'n barod i fynd, ti'n neu' hwn hanner amser yn y gêm fory a mwynhau e. Gallet ti neud e yn wir yn yr amser.
Ie. Wedyn bach o dressing dros y top 'to. Faint o amser sy gyda ni? O, ma' ryw...
Falle fydd y stick yn... Ryw funud a deg eiliad. Reit, oce, dewn ni, dewn ni... Mi ath yr un bach tynn 'na mas 'den, oce? Newn ni wasgu ni fe lawr tym bach. Falle gelle fi a Alun dechre blasu be' bynnag. Ie, fi myn' i ddod i'r madarch ar hwn fel hyn. Oce. O! Hyfryd. A wedyn bach o'r winwns. I fod yn hollol onest bydden i'n coginio rein tamed yn fwy ond fi moyn chi ga'l gwel' yr effeth. A wedyn fi myn' i do' mas â hwn. Yn ddelfrydol, wastod gorffwys degen, ok? Ond fi'n mynd i dorri rhai nawr, a fi'n gwybod fe rhai o chi gytre yn mynd, ww, dyw e ddim wedi coginio, ond wir i chi, bydde, mae hwn yn mynd i fod mor, mor hyfryd i fwyta. Degen, dros y top fel hyn. O, mae hwnna'n... Ysdi lond ceg fan'na honna. A wedyn, Y peth bach to i orffen, caws glas, fatha perl las, perl wen os na chi'n hoffi mm. coffi caws glas. Dyna ni, y top wow, yn ben, a wedyn y banner wrth gwrs, achos dyna pwy sy'n mynd i ennill lori, siwr. Oh, well, gyrr i weld. Dwi'n beth, fi'n bach bod fi ddim wedi bita cino mowr heddi, achos mae hwnna, fi'n mynd i gladdu hwn yn yr egwyl. O, nes i ddim gweud, ma' peint fan hyn oherwydd os chi moyn fwy o blas, tamed o gwrw dros y top 'to. Bach o gwrw 'fyd? A ma' hwnna'n rhoi blas dda.
Waw. Coelio ni. Arogl hyfryd yn y stafell. Be' gewch chi wallt?
Diolch Lisa. Diolch Lisa. Iawn.
Edrych ymlaen i flasu dy flapjac efyd. Mm. Nes ymlaen flapjac ynde? Diolch. Yy reit, 'dan ni isie clywed eich barn chi fel